זיבן יעריגע יאנקעלע האט ענדליך ענדליך באקומען דעם לאנג געווארטעטן בייק וואס ער ווארט שוין אזוי לאנג פאר דעם, זיין טאטע זאגט אים, יאנקעלע, דאס איז א בייק אויף צוויי רעדער, ווי א גרויסע יונגעל געב אכטונג, פאר נישט צו שנעל. געב אכטונג ווי דו פארסט! יאנקעלע הייבט אן צו פארן, און ער הייבט אן פארן שנעלער און שנעלער, ער הייבט אן פארן בארג אראפ, די ווינט בלאזט אים אין פנים, די פייערס פליעט אים, א מחיה! אבער דעמאלטס איז עס געשען, עס האט זיך אריינגעקלאפט אין א שטיין, די בייק האט זיך איבערגעדרייט, יאנקעלע איז ארויפגעפלויגן אין די לופט, און נעבעך אראפגעקראכט אויף דער ערד מיטן פנים אראפ. ס'האט זיך געגאסן בלוט, ס'האט אויסגעזען שרעקליך, הצלה האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל, די דאקטוירים קומען ארויס צו די אנגעצויגענע עלטערן און זיי זאגן, ברוך השם, יענקל איז ארייט, ס'האט אויסגעזען ערגער ווי ס'איז, א שניט דא, א שניט דארט, מ'האט אים פארנייט, ער איז אקעי, אבער איין זאך, פון די שטארקע זעץ האט זיך זיין נאז, די ביין פון זיין נאז, צובראכן אויף עטליכע פלעצער. האט צוויי בריירעס, מען קען עס אזוי באנדאזשירן דארט אין די לאקאלע שפיטאל און ס'וועט זיך פון זיך אליינס פארהיילן, צוריקוואקסן, אבער ס'וועט זיין קרום, קרום דא, קרום פון אויבן, קרום פון אונטן. אדער ס'איז דא א גרויסע שפיטאל אין באסטן וואס זיי זענען ספעציאליזירט אויף אזעלכע פעלער און מען קען זיך מיט זיי פארבינדן. מ'האט זיך גלייך פארבינדן, מ'האט אריבער געשיקט די עקסרעיס, די בילדער, און די תשובה איז צוריק געקומען אז יא, מ'קען מ'קען זיך מטפל זיין מיט דעם, אבער נאמבער איינס, ס'גייט קאסטן זייער אסאך געלט ווייל די אינשורענס דעקט עס נישט, און נאמבער צוויי, ס'נעמט אסאך כוחות און אסאך צייט, ס'נעמט עטליכע אפערעישאנס, מ'דארף פארן אפאר טעג פארדעם אפאר טעג נאכדעם, יעדעס מאל פון ניו יארק קיין באסטן און נאמבער דרײַ איז עס נישט פארזיכערט אז ס'וועט זיין הונדערט פראצענט פערפעקט, און אפילו אויב יא, וויבאלד ער איז נאך א יונג קינד און ער לויפט ארום, קען זיך עס צוריקפאלן און ס'קען זיך ווייטער צעברעכן. אבער דער טאטע קלערט נישט קיין סאך און ער זאגט יא, ער איז גרייט איינצוגיין אויף דעם און מ'פארט קיין באסטן. האט אים איינער געפרעגט. לאמיך אייך פרעגן, לוינט זיך דאס? די טרחה? לוינט זיך די געלט? און הערשט וועט עס נישט זיין הונדערט פראצענט, און אפילו אויב יא, וועט ער קען זיין צו צוריקפאלן. פארוואס לוינט זיך דאס? אפשר לאז שוין אזוי. האט די טאטע געענטפערט בזה הלשון. ווען מיין יענקעלע העט אויפוואקסן, און ער העט כאפן אז ער איז נישט הונדערט פראצענט אזוי ווי אלע אנדערע, די נאז איז אים קרום, נעמט מיך פרעגן דערפון, וויל איך אים קענען קוקן אין די אויגן און זאגן, אמת יענקעלע, איך ווייס, איך ווייס אז ביסט נישט הונדערט פראצענט ווי ס'דארף צו זיין, אבער דאס קען איך דיר זאגן, אז איך האב געטון אלעס אין מיין מעגליכקייט צו פאר דיך זאל זיין דאס בעסטע. אמאל קען א איד טראכטן, איך ארבעט אזוי שווער אויף שמירת עיניים, ס'קאסט מיך אזויפיל כוחות, איך רייס פון מיר שטיקער, איז עס ווערט? לוינט זיך עס? ס'איז דאך נישט אלעמאל אזוי הונדערט פראצענט ווי עס דארף צו זיין, און אפילו ווען יא, א שטיק צייט איז שוין יא גוט, און ס'פאלט מען נאכדעם צוריק, אפשר לוינט זיך נישט. אבער די תירוץ איז אז נאך הונדערט און צוואַנציק יאר, אין די נשמה וועט מען פארהאלטן און פרעגן, פארוואס בין איך פארשמירט? פארוואס בין איך נישט הונדערט פראצענט ווי עס דארף צו זיין? ווילן מיר קענען קוקן די נשמה אין די אויגן און זאגן, טייערע נשמה, איך ווייס ביסט פארשמירט, איך ווייס ביסט נישט הונדערט פראצענט ריין, אבער דאס קען איך זאגן בלב שלם, אז איך האב געטון אלעס אין מיין מעגליכקייט דיך צו האלטן ריין, דיך צו האלטן הייליג.